भगवान के नाम पर किछु दऽ दिअ बाबा के बड भूख लागल छै भगवान अहाँ सबके नीक करता टमाटर खाओ टमाटर टमाटर के संगे रोटी देबै तऽ नीक लागत अगर हुए तऽ कनी तरकारियो दऽ देब तऽ बड नीक लागत टमाटर खाउ टमाटर चलू कोनो बात नहि अहाँ टमाटरे दऽ दिअ अहाँके समझमे नहि अबैया टमाटर खाउ टमाटर तऽ बौआ अहाँ टमाटर तऽ लऽ कऽ अबितहुँ यौ काका एते किया तमसायल छी यौ अते काल से कहै छियै टमाटर खाओ टमाटर हमर काका क के ट बजै छथिन और कहै छथिन कमा कर खाओ कमा कर तो तराह कहीं के हमर पूरा समय के बर्बाद कर देलक ई भगवान के नाम पर किछु दऽ दिअ ककरो बहिन माफ कऽ दिअ बाबा हमरा लग किछो पाइ नहि अइ ठीक छै चलू माफ कऽ देलहुँ आब तऽ दऽ दिअ किछु पाइ कहलहुँ ने हमरा लग कोनो पाइ नहि अइ चलू आगाँ बढ़ू आगे बढ़ि कऽ तऽ तकेलहुँ हैं आब दऽ दिअ कहलहुँ ने हमरा लग नहि अइ आगाँ चलू ने आइ काल्हि त लाचार भीख मांगा वाला के कोनो इज्जत नहीं रह गेली देखा में त बड़ हठा खठा छी लाचार कता सा छी आदत से लाचार छी भगवान के नाम पर किछु द दिया बाबा के बड भूख लागल छै चलू आगू बारू अरे कल मोही के छलैया बाहर भिखारी छलैया माजी हम भगा देलियै हमरा से बिना पूछने खाना भगा देली भिखारी के बजो ओकरा जी मालकिन हम आबि गेलहुँ हाय भिखारी हम छै घर के मालकिन खबरदार जाय घर पर फेर एला तू भाग एतऽ सँ आइ काल्हि भीख मांगऽ वाला के कोनो इज्जत नहि रहि गेल घर पर बजा बजा कऽ भगा देल जाइ छै अरे बेटा किछु दऽ दिअ भगवान अहाँके नीक करता की दऽ दियो निकल ओतऽसँ एनाहिए हमरा भोरसँ दिमाग खराब अइ किछो दऽ दिअ जे अहाँके मोन करैए ई ले ई ले ई ले यो साहेब सौ रुपया दऽ दिअ ने चाय पीबऽ के अछि सौ रुपया चाय पीबे की पेट्रोल पीबे रे साहेब नहि होइया तऽ बीस रुपया दऽ दिअ चाय पीबऽ के लेल लेकिन चाय तो दस रुपया में भेटे छे साहेब यौ ओ जे गर्लफ्रेंड छै ओकरो पियाबऽ के छै अरे वाह भिखारियो गर्लफ्रेंड बना लेलकै नहीं यो से है वो गर्लफ्रेंड हमरा भिखारी बना देलकै अब कनेबे की ई ले चालीस रुपया बेटा भगवान के नाम पर किछ खुआ दिया दू दिन से किछ नहीं खेलो है ए बूढ़ भिखारी पर किछ रहम करू बौआ बाबा पाइ तऽ नहि अइ हमरा लग हम काल्हि दऽ देब पक्का काल्हि दऽ देब अहाँके यो बौआ ई काल्हि काल्हि के चक्कर में ने एहि इलाका में हमरा लाखों रुपया फसल है अगर अहाँ लग कैश नहीं है तो हमरा यहाँ यूपीआई कऽ दिअ पेटीएम कऽ दिअ लेकिन किछु तऽ दिअ बाबा फोन तऽ हम घरे पर बिसरि गेलिए अगर नहीं पाई देब तऽ किछु खाए लए दऽ दिअ बाबा नमकीन के ई पैकेट छला हमरा बैग में ई लऽ लिअ ई खा लिअ ठीक छै बेटा भगवान हाँ के बड नीक करता यो बौआ सुनू सुनू ई लिया चालीस रुपैया किया बाबा अहाँ हमरा चालीस रुपया किया दऽ रहल छी बौआ अते अहाँ प्यार से हमरा ई नमकीन के पैकेट देलहुं हैं से तऽ हमरा मूड बनि गेल जाओ सामने वाला दुकान से एक खम्भा लऽ के आबि जाओ पूरा कार्टून देखलिए नीक लागल अगर नीक लागल तो चैनल के सब्सक्राइब कर दियो आ संगे संगे का लाइक कर दियो आ सब मैथिली जानकार संगे शेयर कर दियो प्रणाम